Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Transport Malta, Mapfre Middle Sea, Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex,

2015 ġiet u marret. Sena ta' preparazzjoni kemm għar-Royal Malta Yacht Club kif ukoll għal 111 dgħajsa u madwar 1,100 membru tal-ekwipaġġi. Aħna wegħdnilkom żewġ programmi fuq din it-tellieqa. 111 dgħajsa ltaqgħu fil-port is-Sibt filgħodu. L-ispettaturi mlew is-swar biex jaraw dawn id-dgħajjes fl-ewwel mumenti tat-tellieqa tagħhom, issa storika li għandha distanza ta' 607 mili. Li nirrepetu mhuwiex l-iskop tagħna. Dak li nixtiequ nkopru f'dan is-servizz huwa dak kollu li forsi xi wħud minnkom ma jafuhx. Is-sorpriżi ma jonqsux. Eżattament tmintax-il siegħa qabel it-tellieqa dgħajsa minnhom, Prospector, dgħajsa Amerikana ta' 60 pied, Infurmawna li tilfu l-iskrun tal-magna. Iddikjaraw li ma kellhomx ieħor u saqsew għall-għajnuna tal-klabb. Il-klabb, bħala organizzaturi, bdew iċemplu lil kull min jafu u jdawru l-kelma biex xi ħadd forsi jiffronilhom b'skrun tad-daqs idonju. Iżda b'diżappunt ħadd ma kellu skrun hekk. Il-kaptan l-ewwel talabna jistax jipparteċipa mingħajru Iżda r-Regolament huwa ċar. Minħabba miżuri ta' sigurtà, kull dgħajsa trid tkun mgħammra b'sistema ta' propulsjoni permezz ta' magna inboard. Id-deċiżjoni ħadniha malajr. Hu kien lest għaliha. Iżda l-anzjetà kienet qiegħda tiżdied bil-minuti. Ftit minuti wara, il-kaptan għamel rikjesta ġdida fejn qalilna li hu lest li saħansitra jixtri mutur outboard. Iżda aħna kellna nfakkruh li r-regola b'ċarezza tgħid li l-magna trid bilfors tkun pożizzjonata fid-dgħajsa u mhux fuq barra. Fl-aħħar, meta kien kważi qata' qalbu, xi ħadd li kien sema' l-appell tagħna qala' l-iskrun tad-dgħajsa tiegħu li kien jaqbel ma' dak ta' Prospector u sellifulhom. Prospector b'hekk ġiet konformi mar-regola. 111 dgħajsa fil-Port il-Kbir, iżda ftit minuti qabel l-ewwel sinjal dgħajsa minnhom kellha tirtira u tidħol malajr il-Birgu. Il-boma, li hi l-arblu orizzontali li żżomm il-qlugħ ta' wara, inqala' minn postu u waqa' fuq ras membru tal-ekwipaġġ, li spiċċa l-isptar b'ġrieħi sostanzjali. Inċident stramb, inċident u sfortuna kbira li bħalhom ma tantx jiġru. Fil-ħin tat-tluq ir-riħ ma kkopera xejn, b'nazzi sajfi lanqas żiffa. Fuq naħa ridna nibdew il-proċeduri tat-tluq, fuq in-naħa l-oħra konna nafu li ma kienx hemm biżżejjed riħ biex id-dgħajjes joħorġu mill-port, aħseb u ara kemm setgħu jikkontrollaw lilhom infushom. Konna nafu li l-istazzjon televiżiv PBS kien se jkopri t-tluq live. u li aħna, għalkemm xtaqna nkunu puntwali, kien ser ikollna niddiżappuntaw lil xi wħud u nipposponu sakemm jidħol ir-riħ. U din kienet fil-fatt id-deċiżjoni, nipposponu u nistennew. Ħaġa li kull min itella' huwa mdorri biha, iżda li diffiċli tfehemha lil min ma jsegwix dan l-isport. Ftit minuti wara s-sitwazzjoni bdiet tinbidel għall-aħjar u kif daħlet iż-żiffa Race Officer ħataf l-okkażjoni u beda s-sekwenza.

Iżda għal min jasal biex jikkonċentra l-bnazzi huwa s-sors fejn il-paċenzja kbira u l-kapaċità taf tagħmel progress siewi. It-tellieqa din is-sena kienet partikolarment diffiċli. Il-kalma taf ġġib magħha mumenti twal ta' frustrazzjoni, iżda għal min jasal biex jikkonċentra l-bnazzi huwa s-sors fejn bil-paċenzja kbira u l-kapaċità taf tagħmel progress siewi. Wara l-ewwel lejl, id-dgħajjes għamlu ftit progress, speċjalment meta nikkomparaw l-andament ma' dak ta' snin preċedenti. Indunajna li mas-sebħ id-dgħajjes Maltin kienu kollha qrib xulxin. Kif eventwalment ħarġu mill-Istrett ta' Messina, forsi wieħed miż-żoni li tista' tkun ta' trappola minħabba l-kurrent qawwi, xorta waħda dawn id-dgħajjes Maltin baqgħu kollha flimkien. Għaqoċċa. Christophe Podesta minn fuq BOV Elusive ii analizza dan il-fatt. Hu jaħseb li billi l-kondizzjonijiet kienu dawk li kienu, ħadd minnhom ma ssogra jieħu bordjatura li fiha jieħu ċans. F'kondizzjonijiet bħal dawn trid tqis kull pass. Jekk tħalli l-avversarju tiegħek għal ftit minuti taf tkun tajtu l-isbaħ ċans u tlift tiegħek. It-tielet u r-raba' jum. U bħal ġranet ta' qabel b'nazzi totali, ir-riħ imbassar eventwalment daħal fuq il-korsa b'ritard ta' aktar minn 24 siegħa. Hekk kif ġrat, id-dgħajjes kienu ġa daru l-ponta ta' fuq ta' Sqallija. Id-dgħajjes tal-lum, grazzi għad-disinn tagħhom u grazzi għall-iżvilupp Kemm tal-qoxra fiha nnifisha u tal-qluħijiet huma kollha kapaċi jibburdjaw iktar minn mitt mil kull 24 siegħa. Dan il-ħin id-dgħajjes il-kbar kienu ħarbu. Phaeton Catamaran kienet diġà waslet Malta u b'hekk stabbilixxiet rekord ġdid fil-Multi Hull Division. Ftit sigħat wara daħlet Rambler segwita mid-dgħajjes kbar l-oħra, fosthom B2, dgħajsa ta' 52 pied li rebħet din l-edizzjoni tar-Rolex Middle Sea Race. Eventwalment ir-riħ bena, u dan, għall-finijiet tar-riżultati kien ta' vantaġġ qawwi għal dawk id-dgħajjes li kienu għadhom barra. Il-flotta f'dan l-istadju kienet maqsuma f'erbgħa, bl-ewwel grupp magħmul mid-dgħajjes li kienu diġà daħlu, it-tieni grupp li kien madwar Lampedusa, it-tielet grupp, grupp sostanzjali, li kienu bejn Pantelleria u Lampedusa u r-raba' grupp li kienu għadhom barra minn Palermo. Ir-riħ kompla jżid. ma' rieħġi l-baħar. B'hekk fl-aħħar bdejna nkejlu l-progress bil-mili kull siegħa u mhux bil-mili kull 24 siegħa. Id-dgħajjes Maltin daħlu kollha fl-istess lane. Xi dgħajjes kienu għadhom Palermo, irtiraw, u xorta waħda ġew Malta jobburdjaw lejn il-port tagħhom. Tard filgħaxija nhar il-Ħamis, meta l-aħħar ftit dgħajjes kienu xi 40 mil 'il bogħod minn Għawdex, membru tal-ekwipaġġ abbord dgħajsa minnhom weġġa' u sofra ġrieħi f'rasu u anki fl-ispina. Filwaqt li kien qiegħed jirċievi l-għajnuna mill-membri l-oħra tal-ekwipaġġ, buffura riħ li ma kinux qegħdin jistennewha dawritilhom id-dgħajsa u ġarrbu ħsara fil-qlugħ. Ippruvaw iqabbdu l-magna iżda bi sfortuna din ma qabditx. Għajtu l-għajnuna b'forma ta' Mayday Il-Forzi Armati ħarġu bil-ħelikopter iżda minħabba l-arblu u ċ-ċaqliq kkaġunat mill-mewġ ta' tliet metri u fuqhom, il-ħelikopter ma setgħatx tkun ta' wisq għajnuna. Sadattant, dgħajsa li kienet qiegħda ttellaq daret lura u marret tagħti l-għajnuna tagħha. Il-Forzi Armati ħarġu bil-patrol boat u ftit sigħat wara din waslet biex tagħti l-għajnuna. Wara sagħtejn, irnexxielhom jibdew jirmonkaw id-dgħajsa u ftit sigħat wara din waslet fil-port. Il-lejl fuq il-baħar ineħħilek kull sors ta' wens u kull kumdità. Jiġri x'jiġri matul il-lejl jidher ferm iktar ikrah milli fil-fatt ikun.

Wara udjenza speċjali quddiem il-ġurija internazzjonali, id-dgħajsa li tat l-għajnuna ingħatat lura l-ħin li tilfet. Matul il-premjazzjoni, ippreżentajnilhom premju speċjali li jitqassam biss meta u lil min ikun ta l-għajnuna jew għamel xi ġest simili. Id-dgħajsa li ġiet megħjuna faħħret immensament lill-Forzi Armati ta' Malta u għal dan aħna minn NOTS insellmu l-Armata u l-ekwipaġġ kollu li ħarġu fuq il-P61. L-ewwel regola fil-ktieb tar-regolamenti tagħna jitkellem propjament li rridu dejjem u qabel kollox nagħtu l-għajnuna kull fejn u meta jkun hemm bżonn. U din ir-regola din id-darba ġiet irrispettata. Dan hu parti mill-karattru tal-isport tagħna, dan hu dak li jissejjaħ racing etiquette. Premjazzjoni f'waħda mill-isbaħ swali li jeżistu, sala tal-Mediterran. Rajna filmati esklussivi, rringrazzjajna lil kulħadd u ppremjajna lil dawk li kien jistħoqqilhom. Irringrazzjajna lil Rolex u qabel ma għlaqna din l-edizzjoni, il-Commodore Godwin Zammit ħabbar id-data tas-sena d-dieħla.

ilna nipparteċipaw fil-Valletta Boat Show mill-ewwel edizzjoni tagħha fil-2006 l-Excelsior Hotel. Minn dakinhar parteċipajna f'kull edizzjoni, il-fira kienet kibret minn sena l-oħra. Ehm, infatti qegħdin f'post fej konna eh, tliet snin ilu ehm, u konna wasalna f'ċertu punt li kien hawn wis dajes biex dan il- dan il-venue jista seħ iżjed. U konna ċaqlana u morna l-Boiler Wharf. Eh, mhux il-bot minn hawn, U fl-istess ħin kien hawn proġetti infrastrutturali fejn il-ġnien u d-Dock One kienet jiġi riħabilitat. Issa dan il-proġett huwa komplut u allura erġajna wasalna wara edizzjoni li ma seħħitx is-sena l-oħra. Kienet pjanata edizzjoni li kienet pjanata sseħħ il-Yacht Club. ta' xbiex u għal raġunijiet ta' temp li verament kien l-ar kienet l-ar tempata li kien hemm is-sena l-oħra koinċidenza l-weekend li kellha sseħħ il-boat show u allura ma seħħitx. Sewwa, allura mistoqsija li toħroġ awtomatikament, kemm hu importanti għalik u għal nies oħra li jipparteċipaw f'dan it-tip ta' boat shows? Jiena nemmen li l-fiera tirrappreżenta l-industrija u mill-kwantità, mit-tip ta' dgħajjes li int tara tkun qed tara kif sejjer l-ekonomija fis-settur tagħna marittimu. Minn u hemm spettru sħiħ ta' ta' ċeċ tal-baħar, nibdew minn dinghies żgħar, minn outboards, minn 2.5 horsepower outboard, Sa kif qed tara hawnhekk hawn jott ta' diversi miljuni. Ehm, Il-jott li qegħdin fuqha bħalissa eh, huwa ġojjel eh, propju li wasal Malta kważi sena ilu. Ehm, Mudell mill-Sport Collection tal-Azamut, eh, mudell ta' 55 pit, mudell teknoloġiku immens, konstruzzjoni interament in carbon fiber, tlet magni, u tliet magni bl-iskop, tliet magni iżgħar minn tnejn ikbar, spejjeż ta' manutenzjoni inqas, allavolja li magna ikbar, u konsum ferm inqas. Hawnhekk qed nitkellmu f'dgħajsa ta' 50 pit, dgħajsa oltre l-20 tunnellata, u llum għandek ekonomija ta' konsum ta' kważi 180 litru b'cruising għoli ta' 27, 28 knots. Sewwa, qattajna ftit tal-ħin mhux ħażin induru hawnhekk u waħda mill-affarijiet wieħed mill-kummenti ġenerali li ħadna bħala feedback minn għand in-nies li qed ibigħu l-boats hawnhekk li jirrappreżentaw id-ditti huwa li s-suq Malti bħalissa huwa naqra kwiet bħala bejħ ta' boats, però qed ikun hawn feedback tajjeb mill-barranin li jgħixu hawnhekk, kemm li jgħixu hawnhekk Malta u kemm li jiġu speċifikament Għal din il-boat show, x'tikkummenta fuq dan? Il-suq ma taħoddux kopja u infatti minn sena l-oħra dejjem tkun ratio differenti. U trend assolut li eh, il-barranin li qed jiġu li jgħixu Malta qed jiżdiedu. U allura ovvjament eh, kemm minn naħa ta' bejħ U kemm minn naħa ta' charter? Xi ħaġa li qajmet li xejn kurżità fuq l-istent tiegħek qed nara kemm karozzi u kif ukoll alloġġi. Naf li inti m'intix f'dan it-tip ta' business, x'inhu jagħmlu hawn? Aħna alla volja li qed nbijaw il-jobs qegħdin fis-settur tal-lussu. Ehm, huma prodotti eh, li jillinkjaw ħafna bejn xulxin. Klienti li jixtru dal-valur ta' jobs għandhom diversi karozzi ta' ċertu portata, ta' ċertu lussu, eh, l-arloġġi, ġojelli, huma affarijiet li morru tajjeb ħafna flimkien. Il-kumpanija tagħna eh, flimkien mal-grupp tal-Azmut Benetti għada kif rebħu t-tender tal-Marina ta' Samezon li għadna kif ħadna l-permit tal-MEPA propju l-ġimgħa l għaddiet U allura issa qegħdin fil-fażi ta' finalizzazzjoni tal-proġett u naħseb li nistgħu naraw minn jannar li lem jibda jseħħ il-kostruzzjoni u allura fiż-żona nibdew naraw li fl-aħħar nibdew nindirizzaw il-problema ta', ta postijiet ta' birds Malta li l-aħħar ħames snin hija problema li verament naħseb eh, żammet l-industrija lura. U naħseb eh, Naraw il-futur b'mod pożittiv. Nawguralek għal dan il-proġett il-ġdid u nispera li flimkien mal programm Notes ikonna iċ-ċans li nsegwu eh, mill-qrib kif eh, ħad iġi rikostruita din il-marina ġdida li naf jina rajt id-dizin tagħha eh, għandha tkun marina vera sabiħa. L-aħħar mistoqsija li għandi għalik, dak naf li hawn ħafna nies li ikunu interessati li jixtru boats u ovvjament meta tixtri xi ħaġa inti bħal kull ħaġa oħra hemm il-kwistjoni tal-vet ta' 18%. Meta tiġi biex tixtri boat, kif taħdem eżattament di? Is-sistema tal-vet kwalunkwe oġġett li jinxtara ħlif l-ikel u ċerti akkomodazzjoni, ir-rata Malta qiegħda ta' 18%. Però fil-każ ta' yachts ta' ċertu is hemm inċentiv min-naħa tal-VAT Department ta' Malta fejn huwa inċentivat il-bejgħ ta' dgħajjes. Hemm raġuni. Hemm ċertu valuri konċernati, mhux ftit. Meta fuq in-naħa naħa tagħna għax aħna nbiegħu l-power yachts, qed nitkellmu minn 10 metri l fuq, nitkellmu 33 pit il fuq u hemm skala wieħed jagħmel Perċezzjoni li ikbar ma tkun id-dgħajsa, iżjed hemm ċans li tagħmel ħin barra l-ibħra territorjali ta' Malta. U b'dan il-mod hemm ċertu persentaġġ, approvat mill-Unjoni Ewropea, ehm, li jint u l-VAT Department jista' ineħħi mill-valur tal-VAT. Hemm skema fejn int ehm, toħloq kumpanija kumpanija li tkun l-owner tad-dgħajsa, wieħed imbagħad jieħu n-nolleġġ tad-dgħajsa lease minn fuq il-kumpanija li tixtriha. Peress li jkun qed isir servizz finanzjarju tal-lease u allura l-kumpanija tkun qed tagħmel qligħ fil-bejgħ, ikun hemm inċentiv fuq il-VAT. Nibdew minn 60% ta' 18%, U iżjed ma tikber id-dgħajsa u allura ikbar ikun il-valur tal-VAT dovut, allura inqas ma jkun il-persentaġġ. Allura tinżel minn 60%, allura wieħed iħallas 10.8%, u mbagħad tinżel għal 50%, tkun 9%, dajsa per eżempju bħal qegħdin fuqha ta' 16 metru tinżel sa 7.2%. U għal dawk il-bastimenti oltre l-24 metru jinżel saħan sitra sa 5.4%. Pero dajsa ta' 24 metru illum qed nitkellmu ta' valur ta' iżjed minn 4 eh, miljoni euro. Allura wieħed eh, jista' japprezza li ovvjament tal volja wieħed ikun ħallas 5% fuq dak il-valur xorta valur sostanzjali. Huwa struttura li mhux qiegħda hemm biss għal Maltin, eh, huwa struttura li qiegħda issa mfirxa mal-Mediterran kollu anki mad-dinja kollha, infatti il-bandira Maltija qed tieħu suċċess fenomenali f'dan il-settur. Infatti il-bandira Maltija llum hija l-ikbar fl-Ewropa u l-ħames l-ikbar reġistru fid-dinja. Ehm, din hija waħda mill-lat pożittivi min-naħa ta' yachts u super yachts. Ovvjament ir-reġistru kummerċjali fuq in-naħa ta' freighters u n-naħa ta' commercial tankers hija ilha sseħħ fuq diversi snin. Niki, nirringrazzjak tal-ewwel nett tas-sapport li tagħti lill-programm tagħna u jiena żgur li fil-futur qarib ħankunu qed ngħaddu servizzi ta' interess għat-telespettaturi tagħna flimkien man-nies tiegħek tekniċi